ategure for his book a court action akahandika ekitabo ekibakweta a court action kandi kikakora bingi munonga bakamutora nahabwa ebitabo by'amaani munonga ebiba bihandikirwe omwaka gwa enkumi ibiri ikumi n'etaano omu kwezi kwa kataano kata akagarukayo kandi yaza omu by'okureeba akaruuru akankatera omu maisho omu ruguyana hata oyukye ngu owabe yakuzira ari omugurusi boode kwonka ebi byona be nabikora arikurabira omu kitongore kyekibakweta kata center aha myaka igana egi Tureebire abatakiine maani munonga, omushaija ogu aba ataine maani. Omu kwezi kwa munaana enkumi ibiri ikumi n'etaano, nitureeba ngu hakabaho eky'okugira ngu bakamushanga aine akarwaire, kansa ekaba erimu neyetoroora omu mubiri gwe kandi abajungu bari hare munonga omu by'amagara nikyo kureeberaho abakwebaasa nibaza omu z'Amerika okwe batyo baagira ngu a cancerous mass was removed from him iv akaba aine mbwenu okokureeta kansa bakabushanga omu kinekye batyo babwihamu bamuragurira yakira ahirwaro bakweta Emory Health Care omu Atlanta United States enkumi ibiri kumi n'etaano omu kwezi kwa munana Carter akarangirira ngu omutabani we bambeeta Jason Carter naija kwebembera ninga shi ogumizamu natwara orukiiko rukuru munonga orukugavaninga ekibiina kye ekibakweta kata senta ekyamaani because he had already seen ngu amaani gakaba gagyenze nigakyendera so mbwenu omu bugufu you can see ngu kata akatebekanisa orugyendo rwe Agyenzire naagyenda naarekura mpora mpora mpora mpora mpora nk'ebi ebiherurukira kicwa ori waaba nooreeba Ijweri omu mwaka ogw'enkumi ibiri na makumi abiri omwomwe nitureeba ekibiina eki barikweta Democratic Party nana abaaba nibagyezaho kwesimba bakagira ngu bagira ngu tataayaho omushaija ogu aine obukugu bw'amaani ahabw'okuba akakora bingi munonga baahika ahu baamutaayaira omwiha oweye omuka Plains Georgia baagaaniira nawe omu mwaka enkumi ibiri omu kwezi kwa ikumi na kumwe Ogwo mushaija akaba naakigyezaho kumonitaringa ebirikugyenda omu maisho omu buruuru, omu mahanga gatari gamwe na gumwe, za Georgia okwe, kandi twareeba nibamurankinga omu bantu b'amaani munonga abagyezeho kutebeekanisa demokurasi across the globe, omu nsi yoona. Ebiro makumi abiri by'okw'okubanza ekumi biraabiri na gumwe, Carter akaremwa kuza kurahira kwa Joe Biden. Joe Biden obu arahira nka purezidenti enkumi ibiri abiri na gumwe ijwera ebiro makumi abiri nk'okubanza hati noreeba kata being a democrat akaba atakubaasa kubura aha mukoro ogwo n'ekindi kuba purezidenti obu akiriho ah, omu mbayo bakiriho nomu aba Jimmy Bill Jefferson Clinton akiriho ba, ba, ba Bush bakiriho um, but nomumanya gye nka trump izooba eri akaba tariho ebintu byona akabizira kwonka mbwenu nk'omuntu okiriho ati wabireho omu president wa america akaba atakubaasa kufeerwa but on 20 years of january 2021 katakaremwa kuhika aha kurahira kwa joe biden buri omwe akaikiriza ati omuzeeyi yagyenda ogu oku amaani tigariho so n'ahabw'ekyo yatandika kuva omuka kuremerwa omuka okwe atwire omu hospice ninga shi aba kansa batwire oweeye okwe nibamuragurira n'ebindi nk'ebyo naruga omu irwaro nagarukayo naki Kwonka obwire bukahika obu baabaire batakimutwara, baabaire nibamureka agume omu ka, ajanjabirwe omu ka, atuure omu ka ye. So mbwenu omu bugufu, omushaija aizire yaafa, afeereire aha myaka kikumi, n'omwe omuri baapurezidenti shi abaarategekire Amerika, naakugira ngu Trump ku araatandike kutegyeka nibaakumurahiza ebiro makumi abiri by'okwezi kw'okubanza oku kwaaza kutandika. Ku araatandikye naakuba ari purezidenti wa makumi ana na mushanju omuri baapurezidenti abaarategekire Amerika in all the 47 presidents of United States. Carter niwe ahangiire munonga okuhitsya emyaka igana nikiza kuguma omu byafaayo. Maybe omuri abo abakiriho ba Bill Clinton, ba Trump na n'abandi, ba Bush haragira owagirenzya but so far niwe the oldest president wa United States. So n'abwekyo White House erangire kandi nibashaasha munonga omu United States. Condolences niziruga omu nsi yoona ahabw'ebi yaakoze n'ebi yaakoze n'ebindi nk'ebyo kandi nitureeba nibagira ngu naija kuziikwa ebiro mwenda by'okwezi kw'okubanza. omuri Washington nobu abashaija aba baine amarimbo kandi nikwo kiri kityo that is the news from United States turiyo nitugyezaho kuza omu makuru ga shaaha mwenda nka buriijo program ya goku noku nimba ndi Vincent Mushuzi okwine hanuya kandi um, ebindi nk'ebyo Russia nayo tariyo makuru marungi as, as of now ahabw'okuba enyonyi egwire yiita abantu igana kinaana n'ebindi nk'ebyo aga n'amahanga agaatunguukire you know problem za technology n'okugira ngu technology ni nungi kwonka ku haagira ekyabaho nk'ekyo noomanya ngu ekikubaho nikiba nikimanyisa kihango ahakuba ezi enyonyi empango nka za Boeing Airbus n'obu zaakuba egari z'omu ka ezi ezi ha supersonic ezi empango ez'amashanyarazi in case ku yaakugira butaano neecwekyerera ebintu bingi munonga so n'ahabw'ekyo nitureeba ngu omuri Russia enyonyi egwire byona kinaana boona. tihaine orugiremu, n'amakuru mabi omu bikwate na aviation, omu bikwate n'eby'omu mwanya. Ka tuhumireho kakye, tebeekanisa amakuru ga shaaha mwenda otariga aha Radio West ni Vincent Mushuruzi, puroguraamu ni Ag'oku n'oku.